You are on your own. Tħares fejn tħares ma tkunx taf id-direzzjoni daqs issibha triq ġifieri.
U xikun lan, mela, tħalx il-foresta, lan inti, eh, bazzikament lan inti u għajna nkun rajt ehm, il-mappa qabel, naf mhm. li jek għanimxina più o meno dejjem lej dik innaħa, per eżempju, lej direzzjoni partikolari, jew ma dak il-river. Box laj kollu.
Le, bla l-loċ.
Ġiri l-arloġġ. Mhux taf l-arloġġ? Le, le, l-arloġġ inti bażikament inti fil-xemx inti tkun inti puntajt tkun immarkajt bil-ġebel hemm proċess, hemm proċess, insomma, tkun immarkajt mal-art, il-points, isek għandek inti sandajl biex niftehmu, u ma tagħmilha inti stess. U inti tippunta l-arloġġ u jtik inti direzzjoni ta' fejn huwa n-nord. Hmm. Ovvijament jimmarkalek is-south, jimmarkalek, mbatt ovvijament l-oppost u għan-nord. Ġifieri mbatt fil-għaxija fil-għaxija tipprova tkun strajt għax fil-għaxija. You're going in a general direction. Mhux general direction żgur, inti ma tkunx eżatti taf eżatti fejn qiegħed, imma għal inti inti mhux lajn dritt, bad imxej dritt għax inti qudiemek issib inti xmara, ġieli qudiemek issib inti irdum. Ah. Mela tittieħu dik ir-route biex ġifieri so dan easy thing. Eh? U li ma tħux box lajja wkoll biex ta' parti mill. Ma kelli bżonna, fem, għax hemm alternativi oħrajn, box lajja, fem, it is a basic shortcut, fim tiġifieri. Eh, u boxla l-arloġġ huwa għandek għandek inqas affarijiet, jien bojt immur għas-sempliċità. L-arloġġ għandi bżonnu għal-ħin, nkun naf nikkalkula kemm għandi bżonn ħin biex nagħmel ċertu affarijiet. Eżatt, fiex jikkonsisti is-survival kit eh, tiegħek kif tkun tagħmel dawn eh, l-esperjenzi. Sekkina kienet kelli kelli sejf. Kelli wieħed Malti li jagħmel lili. U kelli mbagħad. U l-użu ta' sejf xikun? Ifhem, ifhem, ġement ħamba l-flint, kelli znita, fej kont jena nqabbat il-nar bija. Sikina, ġerament kont nkunu zajt anki ħabba pjanti jew hekk jew anki biex naqla dan u jew anki biex nkun bnejt l-istruttura fiha norqod u hekk. Bażikament għalhekk ġifieri, fimt. Ma, mela, sikkina,
żnieta. Żnieta ta' sekk, ma nibża nafet iżjed, fimt, ġifieri backpack fem ma tantx kien darb xi darba kont ħadd jew jew darba. Xi titla' hekk ta' fuq hekk sandu hekk. Ta' fuq sikkina, litteralment. Jien niftakar nasib jekk issaqsi, nasib jekk issaqsi x'in kont imur kont imur ħafna mbagħad eh, sqallija wkoll. Hemm kemm il-muntanji Nebrodi, in-Nebrodi Forest, sabiħa ħafna. Kelli affiljazzjoni ma' xi ħadd hemmhekk li għandu agriturizmu, insomma konna nagħmlu anki l-excursions għan-nies u Imma kont jiena kont imur anki mur waħdi hemmhekk, hemmhekk kbir ukoll, hemmhekk tintilef, kelli wieħed partikolari, kont ħadtu miegħi. Jem, kon netlu, għatlu smatlu, tittu ħsib dil-affajt, għatlu ek, ek, ek, u ma kienx ta' kazi, nasab jena kan ħasab li it's a walk in the park, u ma ta' kien ġi għemmek, mbaħt realizza li sma, oh shit, it's a, it's a big deal. What, what, what makes it a big deal, ma? Għax inti kull zbal li tagħmel, ħatpatti ħares wara. Eżempju.
As simple as that, dan partikolarment dan inti uh, wasanna bil-lejl kważi u bina nkunu bnejna fiħan ordu. Għatlu,

Il-forestjale, bil-quad bikes, fimt, qabbowna, ħaduna l-ewwel.
Tista' titfal flares fil-foresta? Ma hemmx periklu ta' Le, u kemm idum biex jintebħu li hemm emerġenza. Jiena għandna konna nafu li hemm ċertu żoni tal-foresta hemm pjun nebrodi li huma turistiċi. Fhimt? U dawn hemmhekk ikun hemm inti wkoll anki l-forestjali li jieħdu ħsieb ħabba nirien, minħabba wkoll sigurtà ħabba biex ma jqaxxrux is-siġar, għax ikun hemm inti min imur iqatta' s-siġar hekk tipo għal biex isaħħan id-dar jew Ora kont naf, hemmhekk hemm żewġ punti vera importanti fil-dan, hemmhekk hemm l-erjil tar-raj partikolari viċin ta' Montesoro, u hija l-ogħla punt li hemm fin-Nebrodi li kważi kważi tilħaq l-istess għoli tal-Etna Montesoro u konna fina li l-muntanji li jagħtu inti madwar Montesoro jagħtu inti għal żewġ lakes kbar għandek il-lago Bivieri u l-Lago Maulazzo li huma. Allura kont naf li hemmhekk inti dik id-direzzjoni ħajkun hemm inti hemm diversi nies li żgur ħajkun hemm xi ħadd ma qegħdin il-bot, ġifieri nitkellmu aħna. U allura tikkalkula you just try your luck literally.
Hmm. U li kiku ma ġieħat, fis-sens li kien hemm hemm moment fejn għattu Zgur, eh, fem stennejna, stennejna ħin twil, ġiri dan inti sar inti bdejna f'xeddax ta' bil-lejl, eh, fem sa' kemm inti taf inti tax ta' bil-lejl għajxejn, fem bejt noħroġ minn fej konna, ma dan, fem bejn offendi għax dan bil-Malti fottili l ġerba tijem, fimt? Baz, għax jina li kien baz kbir, fimt? Fottijuli, U kont qed toffendih imma x'kien eh, kien traskurat? Eh, traskurat, eh, għax inti dan inti kont ġbajt ngħidlu tipo sma, tipo don't mess around, this is not, ta' mux għedin aħna l-pusket, il-moduffi fejet. Da Malti kien ġviri?
Ija Malti, Malti.
Ġviri, da għabdu tul hypothermia fi 11 ta' billej. Għasu, da għal din madwar ennar, literalment, eh, eh, fil-li jisek jettit, naf li ma kej xejn, naf li ma kej xejn, minnom jisek jisek jitkelem xat fis-sakra. Literalment, eh, ġviri bda jparla fil-vojt, eh, slurping the language. U l-ostrina. Kesħa vera, ma. Alright, bat tkun indunajtu. Eh, u iġi.
Iġi ħasin jibdi remettilek, u t-tara kif għata pattama, dan inti bjat karti, u ġa mandux bizziet inti li nutrienti ma kienx kiel bizziet, u t-tara li ma jitlifx inti bizziet eh, ilma

Tipo naħseb jiena kellu dubji tipo isma' da u hija, come on, kif mhux se jkoll xejn, jew kif ħaj jkoll inti pjanti. Jiena naf, jiena drajt it-toma tagħhom li ma dejja ma kienx iddarrasni, fimt, allura kont drajta, ma toħodha int, jalla volja ngħidlek li hija tajba, ħaddejqek, għax m'intix imdorri għaliha, it-texture tagħha, it-toma, fimt, konna niklu anki l-earthworms u hekk, jiġifieri konna nikluhom. Għalhekk hemmx video wkoll fuq YouTube li kien inti tinfittxu aħna konna kena tfal u tinfittxu l-earthworms u hekk. Tiegħek qed tiekol id-dud? Ejju, ejju, ejju.
Anke anke Malta konna nagħmlu l-experience l-affarijiet hekk. Konna insejt fejn qiegħed għax naf li kelli wet fuq Facebook żgur kien.
U jien, sebu, jekk jeżisti ħan sebu. Eventwalment da salva. Eh, iju le, u le, ma kienx traġika, imma inti tibda tinkwieta x'għandek xi ħadd f'responsabilta tiegħek. Hmm. U ma tix bil-Malti tagħmel U dal-pellegrinaġġi ma li kont tagħmel, x'kien l-iskop warahom? Fis-sens. Eh, Kont qed fittex xi forma ta' tisfija, kont qed fittex xi kambjament spiritwali. Ma kellix kien l-appell. Ma kellix lan, ma kellix anti polis ma jimmenix Kristu tal mur fil-deżert għana mill-lek xerba ġurnata għani tisma t-tisfija tijaj biex. Le. Qatt ma kelli din dak il-ħsieb. Ġifieri inti qed tgħid li kien kont uħu gost il-buzz daw il-pożizzjoni differenti bl-istess mod li xi ħadd jara ballon tal-futbol u jisker jilgħab il-futbol. Eh, ma femma li ballon tal-futbol m'għandekx l-element ta' thrill, jien għalija naħseb nqabbilha ma ta' meta xi ħadd inti jmur fuq ajruplan u jaqbeż lek intu l-ajruplan bil-paraxut. Eh, eh, Dik l-adrenaline rush. The goal was the thrill.
Di adrenaline.
Once li tkun eh, bdejt fil-mixja. Eh, ta' vera. Kompletament alert, għax taf li kull zbaljot. Użgur.